א גוטן טייערע ברידער. היינט תשפ ה, א מענטש גייט אין גאס עלעווע צוועלעווע אזייגער אינמיטן די נאכט, ציטערט ער פאר גארנישט, ער שפאצירט רואיג אן קיין שום פחד. הונדערט יאר צוריק ווען א מענטש איז געגאנגען עלעווע צוועלעווע אזייגער ביינאכט אליינס, האט ער געהאט א פחד, א גוי האט אים געקענט באפאלן, ס'איז געווען פאגראמען, ס'איז געווען אלע אנדערע פראבלעמען. וואס וואלט געווען די איד פון הונדערט יאר צוריק לעבט מיט די ראקייט פון היינט, און חס ושלום אויב א מענטש פון היינט לעבט מיט די פחד פון אמאל. ס'איז א דיזעסטער. סאו פארוואס קען א מענטש נישט לעבן א גאנצן צייט אזוי ווי ער וואקט יעצט אין א ריכטיגע פלאץ און אלעס איז מסודר? ס'איז געווען א איד וואס איז געהייסן רבי יצחק ברייטער, מ'האט אים געהענקלט. אים מיט זיין חבר נאך אין די אלטע היים, זיין חבר האט געוויינט און ער האט געלאכט, פרעגט אים זיין חבר וואס לאכסטו? זאגט ער ווייל איך האב אנגעהויבן צו טראכטן, פארוואס דארף די הענקאפס אויסקוקן ווי הענקאפס, אפשר איז אזא גאלדענע ברעסלעט וואס מען פלעצט ארויף געלייגט אויף די הענט? וואס האט ער געוואלט ארויסברענגען? אז אלעס ווענדט זיך אין די מחשבה. דו קענסט יעצט מאכן זיין אין דיין מחשבה צו זאלסט מורא האבן, דו קענסט מאכן זיין אז דאס איז הענקאפס, און דו קענסט אויך מאכן זיין אז ס'איז א גאלדענע קייטל. יעצט, ווען א מענטש זאל קענען יעדעס מאל אין די מצב וואס ער איז, זיך געבן א טויש די מחשבה, און זיך אהרען א יעצט שפאציר איך אין א הערליכע שיינע גארטן, ס'איז א מחיה, אלעס איז באקוועם, איך זעה בלומען און רויזן ארום און ארום, איז בכלל נישט אין קיין שלעכטע מצב. ווען א מענטש זאל זיך קענען דאס פארשטעלן, וואלט ער געווען זייער גליקליך. איך וואק אינעם אייבערשטנ'ס פעלד. און בעיסיקלי, דאס איז דער עכטער חילוק צווישן אמונה מיט בטחון. אמונה טייטש איך פארלאזן מיך אויף די אייבערשטער. בטחון מיינט איך בין אזוי פארזיכערט, אזוי ווי היינטיגע צייטן מענטשן פאלן, יא, ביי ביי ביי שאוס, מענטשן פאלן, זיי ווייסן זיכער איינער אין די בעק שטייט אין די בעק און גייט זיי כאפן. ער לעבט אין א פלאץ ווי איך בין אויף א גוטע פלאץ, איך שפאציר יעצט אין דעם גארטן פון דעם אייבערשטן מסמך חיים, און דאס איז איינע פון די לימודים פון בעל שם טוב, מען דארף קענען מברר זיין די מחשבה, שטאטס אריינצולייגן די מחשבה אז יעצט בין איך אויף א סכנה'דיגע פלאץ, יעצט בין איך אין א שלעכטע פלאץ, קענסט די זעלבע זאך דעסיידן אז יעצט בין איך אין אויף א גוטע פלאץ, און די רגע וואס איך האב דאס מחליט געווען, און איך האב די כח דאס צו טון. הלוואי זאל איך אנקומען אהין, ווען איך האב אבער די כח דאס צו טון בין איך מסודר, גארנישט קען מיך נישט אפשרעקן, לאמיר זוכה זיין.